Хәерле көн! Бүген 194 нче бүлмәнең чираттагы чыгарылышы һәм биредә Ркаил Зәйдулла, Ләбиб Лерон, Газинур Марат һәм Баязит. Бүген без күренекле шагыйрь Илдар Юзиев турында сөйләшербез. Илдар Юзиев. Кем булган ул менә сезнеңчә? Аны э, күбрәк җыр авторлары Дип беләләр кебек. Яки ул өте өчен шагыйрь микән ул? Мин белүемчә, мин белүемчә, мин белүемчә, э, Илдә абый ул 194 бүлмәгә безә килмәгән бик сирәк шагыйрьләрнең берсе дип беләм мин җатта. Хәллә хәтерләмим. Э, ник дигәндә, ул чыннан да э, без студент вакытларда ул инде кем әйтмешли, шигърият тәхетендә утыручы, әй бит, бөтен яшьләрнең остазына әверелгән әйбәт шагыйрь иде. Шигърияттә аның дәрәҗәсе, абруе, авторитеты бик югары иде. Кыр үрдәген аттым очкан чакта. Җаным әрни көн-төн, ник аттым? Хәзер үзем яралы кош сыман, кайтыр юлларымны югалттым. Туган якларыңа кайт, кайт, диеп, Тик кошлар тезләп киткәндем. Кайта диеп өзелеп көткәндем дә, көтә-көтә түземем беткәндем. Яралы кош бәлки кайтып җитәр. Мин язмыштан инде ычкынмам. Танырсыңмы, юкмы? Мин булырмын. Кош тавышы белән кычкырган. Ну, Зөлфәт бит инде аның турында яшьтәшләрнең яшьтәше дип әйткән түгелме соң инде ул? Ул Шул яшьләр белән бер уровеньда эзләп йөреп, алар белән ансын аралашып үстереп, ти, менә шулай бүлмәгә килмәдеме? Чакырмагансыздыр бәлки. Менә Зөлфәтнең сүзе белән мин килешәм. Бик самими кеше иде, аралашырга, менә мин аның белән аралаштым инде, дөресен әйтергә кирәк. Ул мине шулай якын күрә иде, шәкерте саный иде. Э, аның хатлары миндә саклана э, авылда да бар бар инде алар э.
мәктәптә язган вакытны шигырьләрне мин мин мәктәптә укыганда язган ул ул бит инде чакырды җитмеш сигезенче елның ахырында аның хаты килде шул нидә ноябрьләрдә килде бугай инде ул индивидуаль не семинар деп аталар менә үземне генә чакырып минем иҗатны тикшерү һәм лейскә дә шулай ук ул бик салкын вакытлар ди мен сөйләгәнем дә бар язганым да бар җитмеш сигезенче елның ахыры җитмеш тугызынчы елның башы кеше күрмәгән ишетмәгән салкыннар булды ул вакытта илле градустан артып китеп алмагачлар шартлап сынды салкыннан менә гыйнварда теге кышкы каникулда мин чыгып киттем лейс килмәде әлбәттә юләр түгел башкортстаннан кадәр килергә язучылар җегермеләп унты киеп килүчеләр шул илдар абый унты кигән иде э, ялгышмасам теге төньякта кия торган тундрада туфан миңнуллин менә гариф ахунов ул вакытта рәис язучылар берлеге рәис шуннан ул әйтте инде елдар үтерәсең бит э, нине яшь егетне яшь егет дип инде Малай дисең дә булгандыр инде, унынчы сыйныфта укыйм бит мин. Ну, уналты яшьләр инде.
Унҗиде.
Унҗиде. Юк, унҗиде тулмады, унҗиде тулырга тора. Шуңа Илдар абый әйтә, ну, ул бит, э, ул бит шагыйрь, дип инде мине күңелен күтәрә өчен. Ну, аны шигырь җылыта, шигырь, шигырь, күкрәгендә шигырь утың бар, саумы, дип Тукайның бар бит. Минем күкрәктә дә шигырь уты бар, дип уйлагандыр инде. Булган бит инде.
Ну, әйе, килеп. Ну, безнең Казанга якынрак бит, Лейсникова бит әллә кая, ой, ерак. Башкортстан Ул Янаул районы түгелме? Янаул түгелме? Бакалы. Бакалы районы.
Азнакай ягында инде. Азнакай үзе ерак. Безнең монда бит нәрсә, 180 чакрым. Анда тикшерделәр инде, казанлыкларына тәкъдим иттеләр, газета-журналларга һәм ни Университетка керергә дип мине үгетләделәр татар бүлегенә тарих филология факультеты. Менә шул, менә э, роль уйнаган шул Илдар Үзиев минем язмышымда. Ул шул бик байтак кешене шундый семинарларга чакырганнар дип беләм анда шигырьләрне редакцияләргә җибәреп. Индивидуаль семинарларга бик күп кешене чакырмаганнардыр. Ул э, күбрәк менә шул Татарстан читтә туган Э, кешеләрне инде ә татарстан читтә туган кешеләр ул безнең заманда шул ләйстә мин идем бүтән мин кешеләрне хәтерләмим дә әле өстәвенә илдар абый үзе дә э, татарстаннан башкортстанда туган башкортстанда туган читтә туган була шул яңа авыл районында якынрак айта бит инде күңел аннан гына түгел инде ул ә ул татарстанда ул әдәби консультант булган менә хәзер әдәби консультант ләкин аны теге абруен менә бик абруйлы дип газизм сөйләде бит абруен күтәрер өчен гариф абый ахунов теге рәис вакытында аны Язучылар берлеге рәисенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары дигән исем э, аның штат берәмлеге шул ук булгандан э, булган инде әлбәттә сүз дә юк эш хакы да шулай ук ләкин монда теге урынбасар дигәч инде аның әлбәттә теге статусы үсеп киткән Э, булырга тиеш инде без хәзерге күздән караганда ул бик дөрес әйбер бит инде менә барыбер киләчәк яшьләрдә яшьләр белән шул комиссия бар иде анысы теге җәмәгать э, эше формасында инде түләүсез анысы шәүкәт галиев җитәкли иде менә алар э, читтәге шушы читтә туган кешеләрне индивидуаль семинарга чакырсалар казанга татарстандагы яшь сәләтле кешеләр өчен зональ конференцияләр үткәрәләр иде. Алар Татарстанны зоналарга бүлгәннәр диде. Зона дигәндә сез әллә нәрсә уйламагыз. Теге менә бу төбәкләргә инде бер ничә район, мәсәлән, 3-4 район бер нигә төбәккә, бер зонага бүленә. Һәм анда аның карты тора иде кабинетында. Менә шунда үткәреп бара иде ул зона конференцияләре. Берничә көн үтә иде ул. Аннан соң мин мине инде нигә китапны тәкъдим иттеләр. Китап чыгару әле иң мөһиме, казанаклары э, э, тәкъдим итү бер хәл. Шушы 10 класста укыганда семинарда. Ә инде китапка тәкъдим итү, анда тиктемалдан китап чыгарып булмый э, ул вакытта. Син акчаң булса да чыгара алмыйсың. Китап нәшрият генә чыгара ала. Китап нәшрият аша гына син чыгара аласың, мине нәшер итә аласың. Шуңа әвен ул бик зур нәрсә. Шуңа күрә 84 нче елны безнең ул озакка сузылды әлбәттә. Ләйснеке 84 нче елны чыкты. Инде китап дип әйтсәң инде. Бу 22 яшь инде якынча. Китап дип әйтсәң инде ул бик юка гына, менә моның кадәр генә беренче. Илдә үзе сүз башы белән чыккан.

Без икәү тәкъдим ителгән идек инде. 85. Мине төрле сәбәпләр аркасында алмадылар, э, алмыйча тордылар берничә ел. Язучылар берлегенә керү ул заманда, ул инде сиңа э, квартира бирәләр дигән сүз. Син инде статус аласың. Ярар, кешеләрне котыртып квартира турында сөйләмәсәң. Шуңа күрә э, Илдар абыйның аның ни роле әйтәм бит безнең тормышта бик зур булды. Ул бит инде менә бу язучылар берлегеннән киткәч, Шул яшенчеда эшләдең әле ул? Кай эшләде ул? Яшенчеда эшләде.
Профессионал да булмадымы?
Ул бит драматург та әле, без аны сөйләгәнбез, драматург. Синең сүзне куәтләп берәй-берне әйтеп китәргә кирәк. Яңадан теге э, яшенчә барып киткәнче. Ул яшенчәгә менә килеп тә керәбез инде. Беләсез нәрсә? Моның каян килә теге яшьләргә тартылышы, яшьләргә тартылу һәм яшьләрне күпмедер дәрәҗәдә теге иҗат Тын уяту дип әйтимме инде. Алар бит үзләре бәләкәй чагында аларга Әнгам Атнабаев белән аның абыйсы Нил Юзиев аралашканнар бик каты. Һәм аларның менә бу Илдар абыйга йогынты була болар икесенең арасындагы язышу, пьеса бигрәк тә язалар анда Әнгам Атнабаев драматург буларак һәм бу үзе дә яза башлый. Әнгам Атнабаев түгәрәк тиз үзенең районында. 42 елны болар анда шул Яңа авыл Яңа авыл районы дип әйтик инде Яңа авыл. Болар Ямалы авылыннан Илдар абый белән Нил абый инде. Атнабай үз районнан бугай ул үзе. Атнабай ул шуның Тәтеш районыннан. Шуңа кергән була ул тоже. Бушлык шуңа кергән була. Кергән булганнар бер районга. Ул тиякка караганда җырак булган, чөнки Яңа авылда аның диге Атнабайның әтисенең от тракторы тора. Ул районга трактор алып кайтыш ул. Ә хәзер ул Тәтешкә керә, Тәтеш менә шул Ямал, Ямалы районының кырыенда ул, барыбер. Тәтешкә ераграк, Яңавыл. Яңавыл инде, Яңавыл авыл ансаң. Әйе, Яңавылга да ераграк.
Шуңа күрә менә алар аралашканнар бер район кешеләре буларак. Шул вакытта Ул килеп төшә бит, Навай халарының ине. Бу язганнарын белә аларның теге. Аннан соң абыйсы да моны теге кыйный кыйный дип әйтик инде. Чын мәгънәсендә дә кыйнады ди уланы теге яза алмыйсың фәлән дип өйрәтә өйрәтә Нил абый ди. Кыйный кыйный язарга өйрәтте ул мине дип әйтә менә шушы ниләрне һәм мәхәббәт шул Такташка уяна шул вакытта инде. Мин интервью алдым аннан. Ул аны үзе шулай әйтте. Ул аны әйтте. Чын мәгънәсендә теге абый кеше бит инде бәләкәй кеше ничек яза алмыйсың дип алар инде җодрык белән бәреп алган. Мин алай минем диплом э, ни апанин дип атламал ул. Менә монда интервью итә. Ул бик интеллигентный кеше. Сез каян дип сорасалар әгәр, без оялып башны имибез. Әйтүе дә бик уңайсыз инде, Ямадыдан гына димибез. Безне әрәм итми, адәм иткән серне бер авыл ул ямады. Чит ятларга бер дә сиздермибез, булса да ул кырык ямаулы. Безнекеләр бөтен тирә-якта ямаучылар белән дан алган. Әткәйләрдән калган гимнастерка әнкәй кулы белән ямалган. Якын күреп, каян килсәләр дә, иң кадерле кунак саныйбыз. Казан төбе әгәр тишек икән, сер бирмибез, бик тиз ямыйбыз. Үз җиребез, үзебезгә якын, булмасак та яный торганнар, явыз ниятенә килгәннәрнең колак төбен ямый торганнар. Киленнәр дә бездән зарламыйлар, килә алмый безгә андыйлар. Казанда да монда боекмыйлар, тишек оекларны ямыйлар. Хәерчеләр түгел, үзебезне иң бай кеше итеп санарлык, ямаулыклар һич бетәрлек түгел, җирнең бар ертыгын ямарлык. Оялмадык, горурландык кына, борынгылар биргән исемнән, Ямадыны эзләп табалабыз, болындагы чәчәк исеннән. Ерак ертыкларын сиздермичә, Без шаярдык, көлдек, уйнадык, ямауларны бездән соңгыларга калдырмаска диеп уйладык, тик җыр калдырырга уйладык. Ямаулыклар берчак онытылыр, мәзәк булып кына калырлар. Ямадыны ямаулардан түгел, без калдырган җырдан танырлар. Ләбиб абый, сезнең менә Илдар абый Юзиев белән танышуыгыз ничегрәк булды, беренче тапкыр очрашуыгыз? Илдар абый белән безнең юллар гел кисешеп торды, чөнки безнең, мин аның белән күбрәк инде Литфондка килгәч, ләкин, әй, күбрәк аралаштым. Ул 86 елларда аралаша башладык, чөнки. Литфонд ул, Литфонд. Әдәби фонд дип әйтик инде. Язучыларның әдәби фондына килгәч аралашу башланды. Аннан соң аның менә бу ул вакытларда шул фатир мәсьәләләре, фатир мәрәкәләре, ул аның фатиры миңа калды, ике бүлмәле фатиры дигән кебек, ул чемоданный, чемодан кәефе белән дип әйтик, чемоданга тутырып куйган кеше янының әйберләре, бер ике-өч ел шулай яшәде. Аның фатиры миңа карап, миңа да күчтек, ләкин аннан бик мәрәкәләнеп беттек анда безгә. Ул алу бик җиңел генә булмады, аңа да, миңа да яңа фатирны алу дигән кебек инде. Менә э, шул аралашу вакытларында, менә мин 87 нче елларга бик туры килгән ул. Алар белән, ана шул Шәүкәт абыйлар белән бергә теге Ягушак э, союзының бүлмәләсендә сөйләшеп утырулар булган анда. Менә бер автограф язып калдырган әле. Илдар абыйның шундый бер гадәте бар, автограф язганда гадәттә э, иренмәсә, нитмәсә, Экспромт шигырь белән яза ди уланы. Дүрт юллык ни белән язып куя. Мына монда берне язып куйган 16 январда 87 елның. Ләбиб, син сорама, шагыйрь кайчан китә? Нигә китә? Яше ничәдә? Һәммәсен дә бәлки аңларсыңдыр, без утырган шушы кичәдә дип язып куйган монда. Бик озакка сөйләшеп утырган идек без шагыйрьләр, безнең аларның ниләр замандашлары, чордашлары шул ук Хәсән Туфан бит инде аларның остазлары, Сибгат абыйлар менә 87-дә Ул вакытта бик күп безнең инде шәхесләребез мәңгелек йортка күчкәннәр иде. Менә аларны искә алып утырганбыз, шуңа күрә инде ул аны язуын да шушында язган. И, бу Илдар абый белән аралашуның журналистикада и безгә бергә эшләргә дә туры килде. Ул башта әйткәнемчә нидә эшләгән иде? Яш яшинчыда Сабантуй гәзитендә, ләкин анда ниндидер э, вазгыять үзгәреп, Илдар абыйга анда урын тарайды, кысанланды һәм китәргә мәҗбүр булды да. Ул безнең Салават күперенең кушымтасы дип әйтик инде булып чыккан Сәхнә журналына килде. Ягъни ил Хөснияр ул вакытта Хөснияр алды һәм ул бик шунда менә рәхәтләнеп яшәп китте. Театр белән күбрәк язалар инде. Театр белән белән аралашу китте, көн саен сөйләшү, көн саен күрешү дигән кебек инде. Аның язмышы, аның теге Улы Салават өчен бик сөенүләре, Салават Юзиев өчен инде аның теге сценарист булып китүләре, драматик пьесалар язулары өчен бик сөенәдер и менә теге ата кеше өчен. Аларны күрү дә бик бит инде рәхәт. Аннан соң алар бит даими шул Ризван Хәмитләр белән очрашулар, Мәхсүм Хуҗиннар алга да туры киләләр, ялар бер бер бер кисешәләр ие. Квартирын, фатирын да күчерешергә туры килде РКЛСның электронный икән анда. Хәтерләмим. Илдар абыйның фатирын да күчерештек әле без. Бу менә бу Мир кинотеатры янындагы фатирга күчерешкән идек анда. Таш Ул канатлы сүзләрне теге бозып жюри әйтә торган иде. Менә мәсәлән, авызың тулы каракан булса да текермә дигән, авызың тулы таракан булса да текермә дип. Ул үзе дә шундый иде. Ул менә ачылып бирәкте теләсә кемгә ачылып китә торган кеше түгел иде ул. Ул, әлбәттә, юмор ярата торган, юмор белән сөйли торган, ләкин эчендәге серләрен ул бик сирәк бик сирәк кенә чыгаргандыр, анда да бик якын кешеләренә, мәсәлән, Шәүкәт Галиевка, мәсәлән, инде бәлки Туфан Минуллинга, ә болай юк. Мәсәлән, аның бит менә Салават өчен ул сыйный, Салават инде драматург та булды, проза остасы да, кинога кереп кино режиссер да ә, тагын бер улы аның гомумән фаҗигале булды. Аның исеме Илгиз. Ансы бик яши үлде дә вафат булды. Яши үлмәде, ул үлгәннән соң Илдар абый бер айдан соң үлде. Ну, яшь диде, ничә, ну, Илгиз яшь булган инде. Илгиз яшь булган, но Илдар абыга 71 яшь иде ул. Әйе. Илдар абый бер айдан үлеп тә китте. Илгиз, белмим, 40 яшьләр тулды булган микән аңа. Ләкин ул аны бик авыр кичерә иде инде, менә. Ә ул йөрәк белән үлде бит, шул, менә шул улының үлеме дә нык тәэсир иткәндер. Каберең янәшә алмасын диләр бит инде теге.

Безнең ике шагыйрьне менә әйтеп буладыр, икенче сулышы ачылды дип. Безнең менә мин хәтерлим, Ркәйләр дә, Газнурлар да, Нури Арысланны шулай әйтәләр иде. Менә. Шулай дип әйтәләр иде. Әй, без Рәсвәт белән Мөрә Сәгъләмнәрдән менә карап, яшьләрдән карап өйрәнә башлады дигән кебек. Ә мин Илдар абыйның менә балалар өчен яза башлавы, шулай ук менә шул Салават күпере сәхнәгә килгәннән соң, ул үзенең оныгы Самат турында бик күп менә балалар өчен шигырьләр язды дип уйлыйм. Бу балалар шигърияте турында сүз итәм. Мин өлкәннәргә калып әйтмим. Балалар гына түгел инде аның өлкәннәр өчен ул бит менә беләсеңме? Ул бит импровизатор, чечен, чечен шагыйрь дип әйтергә була инде. Менә импровизатор э, тиктем алдан шигырь уйлап табарга мөмкин. Аның миндә дә бар, менә әйтәм бит, калыр кәгазь арасында кәгазьгә язган шигырь миңа шунда ук менә миңа хәтерим утырып Э, без утырып икәүсе яшәп утырабыз инде э, минем нидә эш бүлмәсендә иделдә ул шунда язып бирде аның э, эчтәлеге нишләп мин яшь чагында залимне мактадым нишләп мин компромисска бардым менә шундый залим сталинны мактаган шигырьләре булган бит аның газет нидә газетларда чыккан ул вакытта сталин исән чагында Яшь чагында инде Илдар абый яшь чагында. Советчыл шигырьләре дә булган инде аның яшерен ватаны түгел. Ул аларны әлбәттә теге сыгыннан китапларына кертмәде инде. Ләкин ул аны гел борчып торган. Менә ни шагыйрь бит инде ул компромиссыз, нисез теге туры әйтергә тиешле э, бер уйлап караганда. Ләкин икенче уйлаганда алай гына булмый да. Менә аның нидер үкенү хисе кимерә иде. Менә шуңа күрә язган ул. Шул миңа багышлап шигырь язган. Ул бер кадак чыккан юк әле хаман. Аңа бөтен юбилейны кар 20 ел дөресен әйткәндә. Ул калмин кәгазь арасында бар. Аннан соң үзе дә тели иде ул менә аңа багышлап шигырь язуны инде. Менә шушындый хезмәттәшлек яшьләр белән аның э, булуын тели иде яшьләр белән шундый хезмәттәшлекне, шундый теге аралашуны э, теге менә теге чәй эчеп, э, инде катыраган да качаганда утырырга ярата иде ул. Теге бик компаньон кеше бит инде, компанейский. Ләкин әйтәм бит, ләкин бер вакытта да теге артык э, тугарылып китмәде. Ул һәрвакыт теге э, нидә. Гел яман, гел яман су иде инде ул. Э, ну, э, бер сорау бар, менә компромиссызлык турында сүз барды. Мирас гаиләсе әзерләнгәндә э, Илдар Юзевга багышлаган истәлек китабы кулыма эләкте. 2008 елны

Ике истәлек. Менә шул менә бөтен сәтән берсе э, улыныкы, Икенче җиәнеге, җиән. Икенчесе э, племяннигы. Нил ансы да атаклы татар э, эшлек галиме, эшлеклесе. Гарәпчесе. Гарәпчесе. Арабист.
Никтер миңа ул әйберне күргәч бик моңсу һәм кызганыч булып китте. Чөнки Гомер буе менә шул милләт, э, милләт, милләт, милләт дип, аны 90 нчы елларны ул теге милли тематикасы да бик нык көчле иде бит инде э, шигырьләрдә. Ә менә ике иң якын кешесе. Менә минем өчен дә актуаль инде. Бүтән милләт өчен актуаль булганда. Алай да оныгы татарча язган. Ә, Салават Юзефның улы булып чагымы, мен сакатып белмим инде. Самат. Самат татарча.
Салаватның не
улы. Ул аның белән шөгыльлән. Ул Илдар абиләрнең нисе бу? Сабагы инде алар. Өлкәнәйгә шул гел менә шушы Самат белән мәшгиль инде. Аны татарча өйрәтер өчен ул яшьрәк чагында Салаватлар үскәндә, Салават бит инде менә безнең безнең буын. Алтмышынчы елмы ул? Ну, шулай булган.
Илдар абый ул, ул чагында яшь, командировкаларда, анда, монда, теге җәмәгать эшләре, ни, аны тәрбияләргә, мала балаларын татар Сәясәттә күп очракта инде. Э, тәрбияләргә, аннан соң мәктәпләрдә Казанда бер генә татар мәктәбе дә юк иде бит. Ә, дөресен әйткәндә, менә э, бар иде теге интернат. 35 мәктәп. Интернат неде?
Мәрҗәни исемендәге Ана 35 мәктәп, беренче мәктәп. Аннан соң автовокзал янындагы бер мәктәп инде анысы. Мәҗит Гафи урамында.
Э, аңа калгандыр Казанның берәр читендәрәк яшәсәң, кемнәр генә алып килер, килә. Ну, ул вакытта менә турыдан-туры Татар телен перспективасыз дип игълан ителгән вакытлар инде бу. Ләкин Илдар абый аңа ышанмагандыр, ул әрнеп, әрнегәндер дә эчтән. Ләкин аның мөмкинлеге булмаган инде. Бик күпләрнеке кебек. Аларның буынында э, менә сыңыннан ул Салават кайтты, хәр татарча сөйләшә. Татарча язалар да, аңа инде Илдар абый сөенеп ятадыр, аның рухы сөенәдер. Ә менә малае хәзер мин белмим, малайның бит Казанда түгел, ани Салаватның улы Илдар абый оныгы дигән шундый. Менә шуның белән мәш килде инде ул соңгы елларында Самат. Ул инде татарча шигырьләр сөйләп яшь чакны мондый вакыттан ул инде аны Ни, Илдар абый, гел аны тәрбияләдеңме татар, татар итеп үстерер өчен? Чөнки аларга ул аны тәрбияләмичә, аларга калды да ул. Чөнки Салаватның бит инде хатыны үлде, яшьли бу Саматның әнисе. Яман авырудан әнисе.
Әнисе үлеп китте, шуңа күрә алар
Әбисе белән бабасы. Тәфкилә апа белән Илдар абига калды инде ул онык. Алар конкрет татарча үсүе шуннан да килә аларның. Ул бәлки урыс булып киткән булыр. Әйе, Самат, Самат әфәнде нинди яза ул истәлекләрендә менә. Нәк әби белән әти эштә, әни эштә. Әби белән бабай тәрбияләп, хәр хәр көнне берничә бит татар телендә укырга кирәк дип. Әнә Ләбиб абый сезнең дә интервьюыгызда бит инде Илдар Ә бу Юзеев ни дип яза? Татар теленең киләчәге булса, шул мәктәптә генә була инде. Габай белән мин, әлбәттә, Каил Ләбиб кебек якыннан аралашмадым, дөресен әйтергә кирәк. Ничектер без артык якынайып китә алмадык. Сәбәбен әйтә дә алмыйм ни өчен икәнен. Татарстанда туган өчен генә түгел дә инде. Әллә мин уйлыйм болай дип, әллә мин теге яшь чакта бит инде теге ирекле Чатлы-ботлы шигырьләр белән Менә шуннан да булган Шуны өнемә генә дип тә уйлыйм яны. Ул нине Хәбир Ибраһим да куып чыгарган, ул да чатлы-ботлы язган. Чатлы-ботлы, менә мин...
Аңа традицион шигырь.
Традицион, мин теге Фәйзуллиннарга, иләргә, хаисларга ияргәнне күргәндә инде ул, ә шул Ирекле шигырь язып, язып, аркасында без якынай бит алмадык бугай. Шунда мин таптым сәбәбен соңыннан. Ату хәзерге язучылар белән уртак тел тапмас иде инде бу шай. Илдар абый безнең Юк, хәзер традицион язалар. Поэма, поэма жарына тугрыклы булган шагыйрьләрнең берсе иде ул, теге төрлечә трагедия рәвешендә. Аның поэма гына түгел. Укып бетерерлек түгел. Шулай дип язадыр. Һәм ул әйтә, ни дип, Менә бу таныш моңнарыңның беренче поэмасы инде ул анда. Ул аны әйтә, бу, бу популяр булыр дип китәр дип уйламаган идем, ди. Такташ стилендәрәк язган бит инде, өслүбендәрәк. Ләкин иң роман... соңына менә шушы... Аларның романтизм белән сугарылган. Ул вакытта бит инде социалистик реализм күтәргән вакыт, моның таныш моңнар тагын, нинди әле тагын бер поэмасы. Бик нык популярлаша. Фәйрүзә менә анда. Фәридә. Ә, Резидә, Резидә. Резидә, тагын кем әле? Зөфәр. Зөфәр татарда иң популяр исемнәргә әйләнәләр теге кеше менә поэмалар аның сәбәбе аның сәбәбе бит бик гади бер ягында менә ул бит илдар абый Поэзиягә килгән 20 яшьләрдә инде ул таныла башлаган, 21 яшендә яза башлаган, язган менә шул поэманы әйме. Яшәсен дә яшәсен, яшәсен дә яшәсен дип озак еллар теге бөек бозлык дәверенең бу иң беренче теге умырзаясы шикелле кабул ителә ул. Һәм гомумән Илдар абый, Илдар Юзиев Безнең әдәбияткә, татар поэзиясенә өр-яңа сулыш өргән менә бу беренче карлыгач дип белим яны. Ул шушы шушы җәһәттән дә ул менә бу безнең әдәбияткә бик зур игелек кылган шагыйрь. Аның менә әйттегез инде, шулай ук бу поэма жанрын теге әдәбияткә, әдәби әсәрләргә теге кеше чырае кертү дип әйтәләр бит инде русча. инде ул кайпы менә ул шушы әйберләр белән шөгыльләнгән кеше бит бик зур эшләгән кеше ул яшь булуына карамастан әле ул вакытта хәсән туфаннар да кайтып кына килеп ята хәсән туфан әле илле алтынчына кайта ул инде моның илле дүртенче елда басыла бу не менә шул бик нык популяр казна ул ул гапкади мәхәббәт турында поэма мәхәббәт турында ул вакытта мен әйтәм бит теге яшәсен дә яшәсен сталин ленин партия турында гына язарга ярый торган заман кинәт кенә үзгәргәч инде үзгәрә башлый ну китеп бара бит тирән һәм шуннан соң менә шушы умырзая килеп чыга илдарҗиевның беренче умырзаясы һәм ул шул кадәр халыкны укучыны үзенә җәлеп итә Ул вакытта ничектер поэзия белән яши башлый безнең ди халык укучы. Менә ул популярлыгы гомум халык арасында популяр була. Шул исемнәр таралуга. Менә ул заманда Советлар Союзында да поэзия, ә шигърият бик нык бернинди бер кимәлгә күтәрелә, стадионнардан сөйли башлау, теге менә бу

Язган дип тә уйлап була ниләр күп әсәрләр ну тоталитар режим шартларында иҗат иткән кешенчә дә сән ләкин ләкин ләкин ләкин барыбер дә барыбер дә халык гаме белән татар гаме белән яшәгән кеше гомер бакый иллар абый менә Мин сезгә бер генә мисал китерәм. Э, аның поэмалары бит инде чыннан да э, э, ул зур полотналы аның берсе берсе бер китап инде ул чыннан да поэма жанрын инде ул безнең татар поэзиясендә поэма жанрын инде ул теге фундаменталь дәрәҗәдә эшләгән кеше әйе Иң күп иң күп поэма язучыларның берсе дә инде ул. Әйе. Аны язган укып өлгереп булмый иде, дөрес әйткәндә. Ел саен поэма чыгара иде ул. Ул нигә китә иде ялга ике айга? Һәм бик озын менә бу мәхәббәт китабын ул бер китүдә генә язып бетерде микән? Аны бит укып бетердек түгел. Әйе, ул әйе. Уйлап ул инде ниндер поэма гына түгел, гадәти ниндер бер дастаннарга торырлык әсәр булган күрәсең. Әле аны аңа ул вакытта Илдар Изеев турында бик күп язылар иде, син әйткәндә. Тәнкыйтьчеләр дә, шагыйрьләр дә ул инде ниндидер бер теге менә үзәк урында утыра иде. Ансы да аңардан да инде ул ниндидер абруйлы иде ул. Абруйлы иде. Син чагыштырганны яратмыйсың да, әмма теге Хәсән Туфан бугай бит инде Илдар Юзефның килүен Һади Такташ килүе белән чагыштыра. Менә егерменче елларны Һади Такташ бәреп чыга дип. Ансын без шундый ук бер нине Ну, Такташ мәктәбе бик озак еллар көттек дип. Такташ мәктәбенә кертәләр иде, бәлки аңарда хаклы ни ул сүздә хаклык зурдыр. Ул менә шул Әнгәм Атнабаевның Аннан Гаматман шулай ук Такташ мәктәбеннән рәк чыккан бит ул шагыйрь. Ә Әнгам Атнабайның менә Башкортстанда туып үскән шагыйрьләргә йогынтысы бик искиткеч зур иде. Менә әле дә бар әле менә Марат Кәбировтан алсагыз, Равил Минуллин, Равил Минуллин, иң башта менә Илдар абыйларга инде. Атнабай Э, башкортстанда әле дә бик популяр бит ну татарстанда аңа кадәр тәэсир итмиме татар мен шагыйрь буларак ул үзгә төрлерәк шагыйрь менә аларда ни теге э, бик образы түгел сүзгә корылган афоризмнарга корылган шундыйрак аларның халыкчан э, халыкчан инде мотлак халыкчан мотлак халыкчан аннан соң мин аны атнабайны без дә татарстанда

Теге нидә менә ул бит хәзер бит кереп китте нигә менә шушы теге челтәрләргә. Роль Минуллин менә марафон уңаеннан, әдәби марафон уңаеннан Роль Минуллинның шигырьләрен берәү гел куеп бара. Мин дә укыйм да гап-гади юмор бар. Менә э, без Роль Минуллинны яхшы белгән кеше буларак гел күз алдына килә, э, мыек астыннан елмаеп торганы, сагындыра. Сагындыра. Шуңа күрә Әнгә Матнабай белән без әлбәттә теге кызганыч ул Уфада яшәгәч бик аралашып булмады инде. Мин аны күрмәй калдым. Ну, Роберт Минун ул үз вакытын алган чыккан. Ул менә те хайп темаларын бик тотып алып, актуаль шигырь бәрә иде бит. Берәр нәрсә килеп чыга, Юк, шунарга, шунарга. Үз вакытыннан әллә ни алга киткән дип әйтәм. Үз вакыты белән бергә барган дип әйтик. Ну, а тут без артта калганбыз булып чыга инде. Бәлки, әйе.
Ә, Юк, әле мин нәрсә әйтмәкчем. Әнгам Атнабай бит ул Илдар абыйның тормышында бу теге шигырь язырга өйрәтү белән генә түгел, шигырь язырга котыртып йөрүе белән генә түгел. Ул бит Ләйсин хәтерисеңме? Э, Су э, тәфтиле бәләкәй чагында судан истерәп чыгара түгелме соң ул? Хәтерисеңме син аны? Кәмсез бик хәтерләмим. Э, Судан тартып чыгара, аннан соң э, ни Э, Казанга киләләр соң аннан еллар үткәч инде шуннан соң э, Тәфтия ханым үзе Илдар абыйның кайсыдыр малаен саватны инеме Илгизне тартып чыгара судан дип бата башлагач. Шуңа күрә аларның язмышлары чәбәләнеп беткән дисәң дә була. Ул бик авыр кичергән иде менә Уфадагы дусларының Вафат булган шул Рафаи Сафинны ни әйтте ул, еладым мин төнлә ишеткәч дип. Әнгам Атнабайның үлемен. Ул алар белән инде менә аның юбилейларына киләләр дип мин хәтерлим. Гариф ахуның юбилеена килгәннәрен хәтерлим. Менә Рафаи Сафин, Марат Кәримовларның. Алар бергә бик тату булып яшәделәр. Теге башкорт дуслар белән дип әйтү монда дөрес булмас. Алар бит инде этник яктан татарлар иде, башкорт шагыйрьләре саналса да, менә ниләр, Рафаи Сафин да, тагын кем? Әнгам Атнабаев инде ул ачыктан ачык мин татар шагыйре дип әйтә иде. Марат Кәримев шулай ук Уфа шагыйрьләре дип әйтик. Менә мин шуны әйтеп мәкче буладым, бу теге э, ниләрен шагыйрьләрнең кайсы яктан икәнбез белеп бетермибез. Без Башкортстан дип әйтәбез дә, Башкортстаннан ул шагыйрь, шул районнан дибез дә, күреп белмәгәч ул районның кай төштә урнашканын күп күп очракта белмибез. Ә менә без Башкортстан бик зур. Әйе, бик җөреп чыккач та мин анда менә районнарны без ойкап чыккач, Менә минем иң күңелгә яткан район бының берсе Яңавыл булды. Яңавылда менә рәхәт йөрүе рәхәт иде. Ничектер менә мин Актаныш районында йөргән. Әйе, ул Актанышка бик ерак та түгел ул. Менә шушында ниндидер аурасы икенче иде. Анда рәхәтлек бар инде. Үзең дә сизмисең, нигә алар шулай икәнен. Мин аны аңладым менә Яңавылда. Һәм шул ук менә Ни өчен менә шу Илдар абыйларның, Саҗидә Сөләймановаларның шуннан чыгуы, э, Әдип Маликовларның бу Яңа авылдан әйме чыга. Миннуллиннар да Яңа авылдан Бу түгелме? Тәтешле шул. Яңасы Илеш. Тәтеш, Илеш. Тәтешле саның шул бер күрше генә район инде ул Мөслим белән Актаныш шикелле. Тәтешледән әйтик шул ук җырчы Хәнәви, м, Хәния, Ше- Фәрхиләр, Салават Фәтхетдиновлар чыккан. Гали Чокрый шунда, мисал өчен әйме. Ә менә безнең галимнәр аңлатты бит инде, Илһам Гомәровлар, Гали Чокрый, ул тумышы белән, чыгышы белән алар нидән, Мөслим районыннан чыкканнар. Һәм болар шушы Гали Чокрый нәселенә шул ук Атнабай да керә, Салават Фәтхетдинов та керә, Хәния Фәрхи дә керә. Менә шуңа күрә монда анда башка милләт эзләүнең мәгънәсе юк, татар икәнлек күренеп тора. Башкортстанда күп йөрүең сизелә синең. Әйе, менә шуңа күрә бу Яңа Авылда йөрибез, әле Гәрә дигән җылга аларның булган, менә кырыеннан гына үтеп китә ул. Ямалы авылының кырыеннан. Мин аны Гәрәй дип башта аңлаган идем әле. Мәйтәм, Гәрәй абый нишләп бер дә әйтмәде, минем исемдәге җылга бар икән дип. Дигән, ул Гәрәй елгасы булган икән. Һәм менә ул теге тел мәсьәләсе дә калкып чыга, ул бөтен җирдә дә бер төсле, Башкортстанда булсын, Татарстанда булсын. Менә без барган вакытта Вахит Имамов, Рөстәм Гали уллар белән урамда мәдәният йорты янында балалар өелешеп тора иде. Унлап бала, бөтенесе урысча сөйләшә. Шик, менә теге шундый теге затлы зур авыл, Ямал авылы, әйме, бер урамга шул Илдар абый Юзиев исеме бирелгән. Нишләптер анда без инде аларга бераз тәнкыйди сүз дә әйттек инде. Чөнки аны мөгаен Нил һәм Илдар Юзиев исемендәге дип бирергә кирәк булгандыр. Чөнки Илдар абый да анда менә бер гаиләдән ике Тукай премиясе лауреаты. Анда нишләптер Нил абыйны читләтебрәк калдырганнар. Илдар абыйны халык язучысы, шагыйре булгангадыр, бәлки инде теге исем зуррак дип санаптыр. Музейда да игътибар шуңа күбрәк иде. Нил абый безнең ул язучы түгел, ул әдәбиятчы, әдәбият галиме. Ләкин барыбер Нил һәм Илдар Юзефлар урамы дип, Юзефлар урамы. Менә, әйе, без теге башкортлаштыру дип чаң какмакчы булабыз, ул әлбәттә дөрес түгел, дөресен әйткәндә. Башкортлаштыру юк, башкортлаштырырга маташып карыйлар кайбер теге кайбер кешеләр ләкин э, юк ул урыслашу юк ул атнабайның ниләре бар бит шигырьләре менә халыкча теге башкорттан да татардан да шул урыс тула дип менә менә кайда мәсьәлә менә хәзер инде бигрәк тә ул бит безнең вакытларда юк иде авылда авыл балаларының русча сөйләшүе урыслаша баруы Ул инде менә мәктәп авылларда, авылда, авылларда безнең татар авыллары үзләренең үзенең телен югалтып бара икән татар авылы. Монда инде эмит юк дигән сүз. Шуңа күрә безгә әлбәттә монда ятып еларгамы, нәрсәләр хәрәкәт итәргәме, уйларга ниләр кала. Безнең иң авырткан, иң җитди мәсьәләгә э, калдык. Менә бактың исә, Илдар абый бу турыда 68 нче елда язган һәм бик кискен итеп язган. Кискен итеп язган. Э, аны бәлки бастырмаслар да иде. Ләкин ул аның тапкан, э, хикмәтен тапкан, юлын тапкан. Менә нәрсә дип язды. 68 нче ел, бу соңгы сынау поэмасыннан, Җәлилгә багышланган. Татар теле, мискен халык теле. Ирешә алмыйча хөрмәт кадәргә, Әнә шулай шагыйрь белән бергә җир астына китә, кабергә. Бу фашист авызыннан әйтелгән. Фашист авызыннан димәс инде. Мефистофель авызыннан.
Мефистофель авызыннан әйтте ул аны. Моны Тукай Җәлил авызыннан әйттерсә, бер соңлашылмас и. Йо, аны бастырмаслар да. Бастырмаслар да. Әйе, берәү.
Ә монда Иблис авызыннан әйттерелә. Иблис. Сүзне менә бер шигырьдән эзләк. Илемнән гафил булдым. Илдә урыс, чүлдә үзбәк, Европада фин булдым. Татар булып тусам да мин. Телемнән гафил булдым. Җырда биек, монда боек. Актуаль хәзер дә шул проблемалар бит. Илдар абыем тагын бер әйбер искә төште. Аны ркаилләр күтәреп алды. Дип беләм, Идел журналында эшләгән чагында Илдар абыйга алар идея биргәннәр, чөнки Илдар абыйның бик күп фотокарточкалары бар иде теге архивында, үзендә. Ул төрле шәхесләрне. Монда мин күпчелек сан белән сөйләшкәнгә риза түгел, чөнки ул идеяне мин аңа бирдем. Шуны әйтәм бит инде.
Шуны әйтәм бит, Аркаилдән кергән дип әйтәм, чөнки мин аны монда интервьюда да бирә ул аны. Идел журналы миннән сорап тора ди. Шушы һәрбер фотога тарихын яза ул һәр фотоның. Кызыклы тарихы шундый. Кызык озын озак язмый, озын язмый, кыска кысканы яза һәм шундый вакыйгаларны бирә. Һәм безгә дә бер фотоны алып килде дә, шундый кыска Рәсемдә, рәсемнәрдә калган еллар дип атлайды. Әйе, шуның бер рәсеме бирә.
Монда ул фотога төшкәннәр. Үзе Такташның улы Абан Такташ һәм тагын бер егет төшкәннәр дә инде, шунда бу фото тарихын бирә бу. Менә ди, Абан әйтә безгә ди, бу фотода чыбыштырабыз ди. Менә сез Такташны зур шагыйрь, шагыйрь дип әйтәсез, теге классик шагыйрь дип әйтәсез, аның да бер Биздер әсәре бар бит. Нәрсә ул дигәч, мин дип дип әйтәтем. Аван такташы. Моны Әзер арттырып әйтәйин. Илдар абый язып куя инде.
Фото художник буларак, әлбәттә, Аван такташы да үзенең үзенең изе бар. Үзләреннән көлеп менә шулай әйтә ала торган булганнар теге шундый шәхесләр. Шушы искә төште. Бик актуаль әйбер инде.
Аның бик күп инде. Ул бит менә шулай сөйли иде. Мин әйтәм, онытыла бит Илдар абый. Ни, фотолар алып килә иде менә шулай. Мин әйтәм, менә һәр фотоның үз тарихы бар. Әйдә шуңа кечкенә-кечкенә юмор белән язып, язып кил әле. Ул аны башлап җибәрде, ул аның китабының бик э, э зур өлешен алып тора. Бер китабында бик күп. Бер томның э, бер кайсы томны хәтерләмим, өченче том. Хәзер дә актуаль булыр иде ул андый бер бик кызык булыр иде ул. Аны Рөстәм Мингалим дә дәвам итә башлаган иде, андый шагыйрь кайбер язып өлгерде ул бераз. Дусты. Тонлыкларын мин үзем тизедем, мин аны хәтерләмим. Аның те ун еллыклар белән барам, гайбер иләр. Те ун еллыклар алып, те анда 90 нчы. Һәм белән барам, фотокарточка аны интересный фотолар. 90 нчы елда 2000 елларга кадәр те берни фотолар. Аның юморы Илдар абыйның үзенчә иде бит. Менә теге, менә бу те авызын тулы таракан или яисә анда кабелен генә чамасы. Аның нидер теге менә кара Кара йомырт дәреп тә, шул төсмерләр дә бар иде. Үлем, үлем ерунда. Үлем, үлем мәсьәләсендә дә әйе, иң мөһиме саулык сәламәт. Главное, главное, главное саулык. Заид Хәбибуллинга бәйле. Инде Заид Хәбибуллин шуның шуның исеме әчте. Теге бер 80 нче еллардан соң инде ул әйе, Татарашлар йортында безнең татар зыялылары э, ни э, галим гөләмә язучылар үзләренең юбилейларын үткәрә башладылар татарашларның икенче катында аның турында мөхәммәд мәхтиев бик тәмләп язган да инде ул гына түгел инде нинең әмирхан еникинең дә теге э, төнге тамчылар

Шул 70 яшьлеген балалар балалар йортында тәрбияләнеп татар булып калган ул заманда мөмкин булган икән хәл андый. 70 яшь тулгач булса кирәк юбилей зияфәт диләр инде элек әйткәннәр. Үткәрәләр. Шуннан э, юбилейда кем шул үзе тирәсе була бит инде дусиш өлкәнәйгән э, кешеләр мондай э, бию көй җибәрәләр. Я, бераз гына җикпи талган булганнар нидер инде. Бер карт егыла да үлә шул вакытта. Шуннан халык бит инде хәзер юбилейга җыелган, ничек юбилей үткәрәсең? Кеше үлеп ята. Әкрен-әкрен тарала башлый. Бәйрәм бетте. Загык белән тирәли йөри икән. Ну, шулай ярыйм инде, шулай ярыйм. Кеше бәйрәмендә шулай егылып үлергә ярыйм инде дип әйтте. Тик Теге махсус үлгән, үлмәгән бит инде. Шундый юмор, бу булган хәлләр булар берсе дә теге уйлап табылган. Ну, алар бит инде авыр вакытлар. Менә алар ничек искә чирей.
Менә Загин Хәйвул белән төшкән фотоларында тагын кемнәрдер бар инде композиторлардан дисәң, якын бүтәнме. Менә шуннан ничек нәшерә дә язып куя иде. Э, менә ул э, хатирәләргә бирелүнең үзенә бер теге менә фотолар аша юк ул менә фотоны берсен карыйсың мин хәзер дә күзләрендә тора зәки нурилар бар анда үзе үзе бар анда бит поездда бер төсле теге ниндидер концлагерьны хәтерләткән дигән кием кигәннәр пижама пижамалар шундый пижам ниндидер буйлы ул пижамалар Үз вакытта поездда шундый кием бирәт, кием кия торган булганнар һәрбер кешене. Шундый фото. Бирмәгән ә үзләренең.
Үзләренеке булган инде улай, менә эшке кием шундый булган. Пижама инде шундый. Пижама.
Шуның шуңа багышланган язадыр юлларның, мин исемдә калган әле иделдә чыккан. Элек элек бит ул композиторлар, шагыйрьләр, рәссамнар, гомумән иҗат әһелләре бик нык аралашып яшәгәннәр. Бер-берсен яхшы белгәннәр, берсе белән. Әдәбият сәнгать көннәре гел булып тора иде. Иҗат ташлык иткәннәр бит бөтен ни иң затлы композиторлар, иң затлы шагыйрьләргә җырлар язган вакытта, алар бөтенесе алтын фонды тәшкил итә, әлбәттә. Бүген төшәргә каян кем кемдә төшәсең? Хәзер без язучыларны белеп тә бетермибез, танып та алмыйбыз. Ну, алай да әнә Калеб клуб ясап булган иде бит инде менә ничәнче бер 10 ел элек алар әйбәт кенә эш алып бардылар хәзер инде. Хәзер дә эшлиләр бугай, менә шул язучылар белән композиторларны берләштереп, э, композиторлар белән э, э, җырчыларны без, без композиторларны да, шагыйрьләрне дә белә идек, әйтик, җыр аша радиодан әйтәләр, ул закон. Хәзер бит кем язган, кем кайсын кем язган, кем язган, бер кем бенә сәвелми, Җырчы чыгып җырлый бит шуның белән. Бу аның гына эшләре. Ну, ансы шулай инде. Юк, без- җырчы- Ха, ул алар язалар инде. Без инде хәзер карт кеше теге мыжгып утырырга мөмкин, яшьләрне сүгеп, тәнкыйтьләп. Ләкин дөресен Моны шуның әйтергә, өчен җыелдык та инде. дөресен әйтергә туры килә, ни сүзләре аңлашылып бетми, ни музыкасы аңлашылып бетми, ни җырлаганы безнеңчә түгел. Ну юк, замана үзгәрә, вкуслар дип әйтим мин дә, теләкләр дә үзгәрә. Берәй бер әйтмәкче идем, менә без онытмыйк әле, аны искә алыйк әле, әнисен дә, Шәкүр апаны. Шәкүр апа бит шигъри сүзләр белән язган булган заманында, ул үзе язган. Илдар абыйга менә каян килә тагын әле, әнисе аша да килә дип әйтәм, шагыйрьлек аларның сеңгән. Яраткан Илдар абыйны да һәм әле үзе дә соңыннан әле менә бу китабында аның Шәкүр апаның истәлеге дә бар, үзе язган. Боларны искә ала шушында. Һәм шигъри менә Җәлилләрнең әниләре шикелле, Рәхимә апалар шикелле. Шәкүрә апа да менә шундый. Һәм тоже әдәбиятле кызыксыну. Сорау әлегрәк кенә Илдар Юзеев премиясен тапшырылды бит инде. Мәйдан, Мәйдан журналы тарафыннан алынды. Чалымныкы. Ә ник ул журналны яшьләр премиясен эшләмәделәр соң анда? Бик өлкән яшьлек яшьле язучылар алар, әлбәттә, абруйлы һәм Лаеклы, ну, ник менә яшьләр белән гомер буе яшьләр белән эшләгән язучы, яшьләрне үстергән язучы, анын исемендәге премия яшьләргә бирелми? Ник яшьләр премиясе туя? Бирелгән иде булса, аның уставында андый теге яшь ценза күрсәтелмәгән иде дип уйлыйм мин. Әйтик, менә Җәлилгә күрсәтелгән бит, Җәлил белән генә, монда күрсәтелмәгән дә дип уйларга кирәк. Ну, яшь кеше талантлы икән, аның аңа да бирер икән бурлар. Юк, махсус инде.
Менә бер шигырь кичәсендә булган идем бер көн, бер журнал әзерләгән. Анда яшьләр, анда 20, 18 яшьлек Ну, әлбәттә, шигырьләре ни инде ул, мәхәббәт лирикасы, ни гадирәктер, нидер. Ну, шулай үсә дә бит инде. Башта шуннан башлый. Бар инде сәләтлеләре бәреп чыга торганнары. Ну, кайберләре бөтен кеше сәләтле була алмый бит. Ул һәрхәлдән нәрсәдәндер башларга кирәк. Ди баштан гадирәк, аннан соң э, тәҗрибә күп җыйгач, уже катлавы камилләшә.
Камилләшкәч премияләр әйе. Алар бит инде менә китмәсен өчен бит. Алай алай гына булмый. Илдар абыны күрсәләр, шагыйрь буларак без әйттек, поэмалар язуында әйттек. Ә бит ул менә без драматург буларак, менә бер күздән исемә төште. Кыр казлары артыннан дигән пьесасы менә мин телевизорда чагында мәктәптә уканда шуны караган идем. Аннан соң Сандугачлар килде безгә дигән исемдә калды аның ул пьесасы. Ә менә Кыр казлары артыннан хәтерләсәгез, ике тандем анда артистлар. Улым өйләнә без аерылабыз.
Ирле ирле хатынны Ислам апа Мәхмүтованың җырлавы менә халык шушы спектакль аның бик популяр иде. Менә әлдә бит колфакны төшердем.
Хәлил Мәхмүтов белән икесе уйнадылар алар ул спектакльдә. Наил Шәйхетдинов та уйнады анда. Ул истә калган. Аннан соң аның әй ансы бөркетләр кыяга ялый дигән аны. Аннан соң соңгы еллардагы бер пьесасының а, калфагын төшердем кулымнан дигән шикелле. Илдә бара бугай. Әй, менә ул пьесалар куеп ул- Юк, янәшә. Аның үзенең э, исе э, режиссеры Равил Тумашев и бит, алар шуның белән тандем булып эшләделәр инде. Ул кө- Һәм күбрәк аның Тинчурин театрында уйналды күп спектакльләр. Бу ягын да искә алырга кирәк Илдар абинең дип. Ә бүген менә Илдар абыйны бик рухын куандыра торган бер эш, әй бит, улы Салават Юзеев аның Гашыйклар тавы дигән пьесасына нигезләнеп фильм иҗат итеп ята бүгенге көндә. Субханалла, субханалла.
Әйе. Әйе, ул инде аның сценарисен язган үзе, менә шул әтисенең әсәренә таянып. Ул зур әйбер. Ул аның белән горурланыр иде. Менә шул Ризван абый белән сөйләшкәндә, менә мин күз алдымда алар икесе безнең бүлмәдә яши, Салават клубында эшләгәндә. Ризван әйтте, менә син Салават улың, менә теге зур драматург, ни диген, Илдар абыйның менә Күз алдына китерәм, эреп китүләре инде, менә, менә. Бала, һәрбер кеше ата шулай булырга тиеш инде, баласы өчен инде эреп китә. Мин шунда инде, менә, мин үзем дә сөенеп утырдым, менә карам әйтәм, Илдар абый, ничек балкып китте, шулай тураеп киткән кебек булды, ул бит азрак иелебрәк йөри идер инде, бөкрәебрәк. Югыйсә Салават бит университетта мехмат та ала, ул бит ни төгәл фәннәр буенча укыган кеше. Аңа бит нитеп киткән инде, сөенеп утырган. Ансы берәй бер, менә Шундый шагыйрьләр була, мин аны менә шушы Илдар Юзеев исемендәге премия биргән тантаналарда да әйттем. Менә Хәсән Туфан шундый иде. Сиват Хәкимне дә кертергә була. Рәдип Гаташны атадым мин анда. Илдар Юзеев та шулай ук. Мөдәррис әгәрәм. Шигриятнең мөмкинлекләренә чиксез ышану. Гомумән, шигърият дөньяны үзгәртә дип инану. Менә алар да бар иде. Аннан соң шигъриятне алар ниндидер бер теге дөресен генә әйткәндә, ниндидер бер җанлы бер нәрсә э, итеп күз алларына китерәләр иде сыман тоела миңа. Илдар Зәйнов ди, шигырь бәгырем шигенмә дигәндә теге җан иясенә эндәшкән кебек бит инде. Аны бәгырем. Аны җансыз әйтә дип булмый ничә җанлы әйбер инде ул. Менә бер ни цитата. Җинле булса.
Рөхсәт итсәгез. Илдар абый кебек әдәби алмаш турында борчылучы, һәрдаим ярдәмгә әзер торучы шагыйрьләр күп түгел, Туфаннар, Хәкимнәр, Арсланнар шундый иде. Ә бит борын заманда һәрбер зур шагыйрь үзенә бер мәктәп булдырырга теләгән, аның шәкертләре булган. Үзеннән соң килгән яшьләрнең сиңа олылап остаз дип эндәшүе, Иҗат әхеле өчен шул зур бәхет түгелме соң бу? Бу минем сүзләргә ошаган. Бу синең сүзләр бу.
Әйе, бу чыннан да шулай. Мин аны күптән яздым. Язганмын инде, әлбәттә, Илдар абыйга багышлаган мәкаләне. Мин дә һәм минем буындашлар да шул фикердә торалар дип уйлыйм. үзен бәлки күргәнем бардадыр инде э, болай хәтерләмим но менә фотолардан караганда теге хәтта объективка да карамый бит инде шундый мөлаем ни шундый менә чынлап та бер үзенчәлеге бар аның менә фотоларда игътибар итсәк бик күп фотоларда менә бик сирәк фотоларында бөтен фотоларыннан бер унбиш фотода мөгаен ул э, объективка карый күп фотода менә башын ия ул я кырыйга карый ул менә ничектер карамаска тырыша аның ниндидер бер э, Үзе генә белгән сере бар дыр кебек тоела. Ну, аның характеры былай йомшак кебек күренсә дә, ул йомшак характеры түгел иде, дөресен әйткәндә. Ул менә шундый кешеләр була бит. Бер якын күрсә күрә кешене, бер инәмәсә инәми. Бер заман э, мин студент чагында инде ул э, нәрсәдер мин белән менә мин э, университеттан инде төшеп төшә идем нигә? Бауман урамына, матбугат йортына. Анда инде күбрәк төшә идек без.

Ну инде Илдар абый нәрсә булган дип тә сорап биреп булмый, салкын күрше, салкын күрше. Шуннан без киттек нигә? Кылгали нигә Алексеевский районына Биләргә, Биләргә Кылгали музее ачылды. Кайсы елны икән хәтерләмим, ну менә шул вакытлар инде бу. Мин яшь студенттан чыкмаган булганмындыр әле мин, студентлыктан. Илдар абый, тагын кемдер бар иде. Шуннан кайтышлый, инде безнең районның беренче секретаре, район башлыгы ул хәзергечә әйтсәң озатып йөри. Кайтышлый, Илдар абый ачылды. Ни ди, син ди минем турында бит начар сөйләгәнсең, егет, ди. Мин әйтәм, Илдар абый, ничек мин начар сөйлим, мин сезне бик хөрмәт итәм. Мин әйтәм, остазым дип саныйм сезне, ничек мин сезне начар сөйлим. Миңа мөнәсәбәте аның әйбәт булуын күреп, күрәсең инде араны бозыштырырга теләгәннәр. Анда теге янәсе мин әйткәнмен, ни яшьләрне үстерергә дигән акчаны Илдар абыйлар үзләшеп ята дип, ул әйтүе буенча инде ул мин минем сүз түгел, мин андый сүзне әйтәлмим дә, мин акчаны Әле дә бик дөрес санап бетермим. Шуңа күрә ул акча мәсьәләсе ул минем тема түгел. Ну, мин әйттем инде еллар. Юк, мин үзем дә ди ышанып бетмәдем сиңа, ышанмадым андый э, синең андый булуыңа. Ләкин барыбер ниндидер теге ни булган инде, э, күрәсең, шик-шепкә. Шуннан тагын әйбәтләнде безнең мөнәсәбәтләр. Ул миңа ышанды. Илдар абыйны бүтән кешеләргә карата да ничектер шулай котыртырга маташышлар була торган иде соңгы елларга кадәр. Ышанычын юк бит.
Ул ышан, ышанып та китә иде менә кайчагында. Менә инде әгәр дә шундый вакытны әгәр эзсә, ни, э, мөнәсәбәтләрне, ул кире кайтмый инде аңа. Яңадан. Бераз усалланып, бакырып та алганы булмадымы андый? Юк, менә Илдар абыйның белән бу соңгы вакытта без әйтәмиз, еш аралаштык Вакыйф Нуриев дип әйтәбез. Ул юмор белән киләй дигәнчә. Рәссам
Фәрит Муллахмәтләр белән бик бик нык дуслашып киткәннәр ялар. Менә шул сөйләшкән вакытларда ул аңлашыла, кемне менә бик өнә өнәгәне, бик өнә бетермәгән кешеләре бар икәнен дә. Шунда теге сүз арасында ниткәндә сизелә иде. Ачылып китеп, менә сирәк булса да ачылып китә иде. Һәм иң кызыгы, гаҗәбе, Ана шул шагыйрьнең җиделәрендә менә шушы ишетеп белүебезчә җидесен үткәргәндә менә иң өнәмәгән кеше аның түрендә утырган дигән сүзләрне ишеткән менә шушы кызык булып китә бит менә тормышта шундый әйберләр дә белә ул өнәмичә торган кешеләр аның менә искә алырга аның нәкъ шул кешеләр бардыр Ну, аның мәзәкләре инде ул күп уйлап караганда, әле ул үзе үзе язмаган мәзәкләр дә бар. Мәсәлән, Нурихан Фәттахның кырыгында утырганда Котлау киләме? Руфия ханым әйтә икән инде, Нурый хан Фәттәхнең ни җәмәгать хатыны. Менә нидән шәһәр шәһәр мэриясеннән шәһәр мэриясеннән котлау килде дип, нидер җиңү бәйрәмендәме? Әйе. Ә юк, нигә чакыру килгән, чакыру килгән, нигә бәйрәмгә инде. Мэрияга шул җиңү бәйрәменә инде Руфия ханым инде бик ачуланып сөйли икән дә, Шуны белмиләр. Илдар Рәҗиев ачуланмыйча гына әйтә икән. Руфия нишләп моңа ачуланасың инде? Син язып җибәр аларга җавап. Нурхан әле үзе киләлми. Телеграмма җибәр. Үзегез, үзегез аның янына килегез дип. Юк, юк, юк.
Ни исеменнән язырак шул анда? Телеграмма җибәрергә дип. Кара юмыр инде бу. Телеграмма җибәрергә теге шәһәр комитетына инде ни дип. Киләлмим, үзегез килегез дигән кебек дип менә шундый. Илдар Юзиев белән соңгы тапкыр аралашуыгыз ничегрәк һәм кайчан булган? Анысы менә истә түгел. Менә безнең шул Салават күперендә булды инде ул. Минем минем туган көн булгандыр ул менә 11 ноябрьдә ул шигырь язды. Менә шул шигырьне таба алмыйм. Ул безнең һәрберебезгә э, сәхнә журналында һәм Салават күперендә эшләгән һәрбер кешенең туган көннән үткәрәдер. Анда безнең дуслар да җыеладыр, Рафаэль Сәхәбиләр киләдер, э, Марсель Галиевләр килә ул вакытта. Һәрбер кешегә иртән килеп шигырь язып куйган була. Озын була инде аның шигырьләре, бик кыска гына булмый. Ул шуны һәрберсен укыйдыр. Менә ул шигырь миңа да язган иде. Менә шушы 11 ноябрьләр булган. Бу 2004 елның Аны шигырь дип тә әйтә булмый, инде, импровизация. Импровизация язган иде ул шигырь юллар, котлау инде ул. Ну, кешенең күңелен күрергә тырышып язган әйберләре. Һәм менә шушы язган озак тормыйча инде ул декабрьдә вафат та булды. Ләкин менә шушы вафат буласы көнне мин Нишләптер, мин аны теге хастаханәгә кергән бик белми калган идем. Малае үлгән инде, сизми калдык бугаеныбыз аны. Мин әйтәм, нишләп Илдар абый Әй, ул күренми әле хас- безнең? больница- Нишләп Илдар абый күренми әле безнең дип мин малайларга әйтеп, җегетләргә әйтеп кенә өлгердем. И телефон шалтырый Илдар абый, э, Юзеф үл вафат булды дип инде. Менә шул э, сизгән ни вакыт Заманында, заманында Си- Сибгат Хәким хастаханә. Илдар абыйны яшьлектән уйнамас шагыйрь дип бәяләгән. Әлбәттә, Илдар абый чыннан да яшьлек накалын, яшьлек романтикасын гомер бакый иҗатында саклап барган кеше. Ул беркайчан да теге дистанциягә чыккан шагыйрь түгел. Әлбәттә, теге чорда ул ничек тә үзен бик иркен хис итмәгән, ләкин менә бу э, яңа э, дәвер килгәч, Илдар абый шул кадәр ачылып китте, шул кадәр сулыш ачылды аңа бит. Ул менә шушы Ну, вафатына бе 10 ел каламы, 7-8 ел каламы. Гаҗәеп, тирән шигырьләр язды. Һәм ул бит гадәттә без Илдар абый инде озын яза дип күнеккән инде. Озын, озын яза. Ул шул кадәр кыскарды һәм шул кадәр тирәнәйде. Әйме. Ана аның э, бу соңгы еллардагы иҗаты ул гомумән дә Илдар абиның яңа э, фазасы, иҗатының яңа фазасы дип кабул ителә. Мин үзем шулай кабул итәм аны. Заманга рәнҗү дә монда роль уйнагандыр инде. Аннан соң тагын бер роль э, алар бит инде совет кешеләре буларак теге э, гонорарлар, зур гонорарлар алган кешеләр һәм аны җыеп баручылар иде. Ул алар янды барысы да. Ул э, рәнҗеш, ул инде теге Кә, нигә системага карата. Аларның гомерләре кыскартты инде ул. Бик күп, бик күп эшләдем. Менә шул. Һәм ул шигырьгә дә күчте, минем Илдар Җирнең. Аннан соң инде ул турыдан туры яза ала башлады, менә шул милләт гаме, милләт кайгысы турында, ни Э, шушы безнең югалтуларны ул инде күреп тора иде барысын да компенсация да булган түгел микән менә шул э, иҗат башында ул темаларны бик тибәгәнгә Ул анда әйтәм бит, менә э, цитата Газин рукуп итте бит Мефистофель авызыннан. Ул барыбер әйтергә тырыша инде, ансана ул менә соңгы сынау дигән әсәр аның үзе җәлтүндә. Ул бик зур бөек әсәр дип саныйм. Аннары ни менә соңгы э, күрешүләрне искә төшерергә искә төшерегез дисең син искә төшерә истәмә ул. Ул истә дә Һәм менә истә дә түгел соңа. Чөнки Илдар абый менә ниндидер сәяси чыгышлар, телмәрләр сөйләми иде ул очрашканда. Ул юк барны сөйләргә ярата иде. Мәзәк инде.
Мәзәк сөйләү, теге мәзәге дә үзенчә инде аның теге ашыктан ашык түгел. Шуңа күрә ул ә ул дистәләрчә очрашулар бит. Аның соңгы очрашу да безнең менә мин, мәсәлән, минем белән монда җегетләр бит Ләев тә шунда эшли, мин дә шунда эшлим. Ул э, шуңа ни безнең Э, көн саен гадәти күршек- очрашу булган ул. Көн Көн саен күршә Яучак торган. союзда эшләдек бит. Шуңа күрә менә Бинада. соңгы без бит аннан соң аны уйламыйбыз да Илдар абый Китеп- әле ул- китеп барды дип. Э, Китеп барды. Әле бу Шуңа күрә 70 миндә- 70 ничә яшьтә иде генә. 71. 71 яшьтә генә. 71 яшендә. Әле клубта җитмәгән. Әйе, әле аны теге 73 яшьләрен үткәребез дигән ниләр белән Хәмитләр белән йөри идек без. Әйе, бик көтелмәгән чак булды. Әйе, үлән маңында булды. Нурихан, Нурихан Фәттах шулай бик көтелмәгәндә булды. Ну, болай тыеп шул. Ул мәзәк сөйгәч, без дә мәзәк сөйгә тырышабыз, инде җитди темалар белән бик. Ну, теге менә шу тел мәсьәләсе, тел язмышы турында без әлбәттә сөйләшми калган көн булмагандыр инде. Ләкин теге гел кайгырып кына яшәмәгән бит инде. Шуңа күрә менә ул яңа гына фатирга күчкән иде. Бер ике ел булды микән инде аның э, бер ел да бул, бер ел тирәсендә. Ә яңадан яңа фатирга китте. Мин менә без аны затканда нигә э, ну, э, җеназасын, җеназа. Ул шул яңа инде инде мин беренче тапкыр булдым. Аңа шул менә анда Вишневский тирәсендә яши иде. Менә шул Меркена театры артында торды ул. Әйе, ни Ә монда ул үзгә үзгәдештә иркен иленнәнең стәлдә ни китап ята иде. Тахир Зихрә дигән гәҗит чыкты бит. Син дә Зиннур редактор. Ул аның чыккан менә теге мәхәббәт тарихлары күренекле кешеләрнең. Аны китап итеп тә чыгарды. Менә шул китап ниде стәлендә иде. Шуны укый торган булган инде ул.
Мин телефон яратам дигән. Ул үзе ул бит теге озак авырып яткан кеше түгел, ул э, ни йөрәк янәгеннән китеп барган кеше. Илдар Юзиевны бер сүз белән ничек тасвирлый аласыз? Бу чакта инде чыннан да безгә яшь чакла остаз дип кенә буламын да. Ул бу эш белән шөгыльләнгәндә ул ничек тә менә яшьләрне кайгырту, яшьләрне эзләп табу, аларны иҗатка э, юнәлтеп кертеп җибәрү, ул ниндидер бер дәүләти эшкә әйләнгән иде, чыннан да. Алар аны дәүләти эшкә эш дәрәҗәсенә күтәреп йөрделәр бит Илдар абыда. Профессиональ дәрәҗәдә юл ачып җибәрүче. Продюсер булып чыга инде ул үзенчә. Хәзергечә сезнеңчә исәп. Яшьләрчә продюсер. Әйе, аның соңгы менә теге шагыйре, ул тапкан шагыйрь Ленар Шәех булды бугай. Аны инде ул миңа да менә чыгар әле әйбәт дип. Ул балалар өчен шагыйрь дип Илдар абый үзе дә балалар өчен күп язган кеше бит. Аны э, мин бер сүз белән теге шагыйрь дип әйтер идем. Чөнки менә чын күңелдән поэзиягә ышанган, чын күңелдән шигърият дөньяны үзгәртә алыр дигән Кешеләрнең берсе иде ул, бик сирәк кешеләрнең берсе. Ә инде шул мин юнәлтүче дә дип, шагыйрь дә дип уйлап тордым. Менә шагыйрь чынлап та аның ана шул драматургиясе дә аның шагыйрь язган драматургия, прозасы да, истәлекләре дә бөтенесе шагыйрь язган проза инде аның бөтен җирдә дә шагыйрьлеге калкып тора инде аның. Килемсәр диергә була. Чөнки әңгәмәдәш дип әйтеп була, менә теге юмор, юмор әңгәмәдәш. Һәр нәрсәдән менә көтеп китереп чыгара экспромт белән. Ана Разил Валиев та бар янды теге экспромт юмор белән әйтү. Аны үзгәрә тә. Аны үзгәрә гәй. Ә Илдар абының шулай ук һәр сүздән берәр сүз китереп чыгарадыр.
Статусы бар. Э, шигърият үзе җыр ул дигән Мин Илдар Юзеевны менә мин бик аңлап бетермәдем. Нирәк менә бу әйбер белән ризамы сез? Аның Илдар абыйның менә шагыйрьлегенең теге халыкчанлыгы да дип тә әйтергә кирәктер инде, аның җырларына әледән-әле композиторлар мөрәҗәгать итә. Менә заманында Фирзәр Мөртазин аңа, үзешчән җырчы дибез бит ул вакытта, Фирзәр мөрзә мөрәҗәгать итте җырларын, Агач чишмә челтер-челтер, Сине, Чишмә, ничек онытыр дигән менә шундый җуллар белән, тагын ниндидер җуллары белән язылган шигырьләр бик популяр иде. Шоферларның теге машинасында, кабинада диск, диск нисе белән, нәрсә әле? Диск түгел инде вакыттан Диск, ничек, кассеталар белән, кассета. кассеталар белән шуны җырлап җырлый. Илдар абыйның менә мөрәҗәгать итәләр, яның шундый А, сюжетлары, бихисап инде җырчы матур кызлары. җырлары бар иде. Ну, вот эти озын-озын поэмаларны, ансын аларны бит инде җырга күчереп булмый бит инде, ул тиз, хәр, Хәр шигырь җыр була алмыйдыр бит. Аның үзенең шигырьләре җырлатыла иде инде. Кисә кисәтла иде. Ул теге менә минем бу сүзләргә, минем шигырьгә җыр языгыз дип. Мәтрүшкәләр дигән менә мәтрүшкәләр җыр дигән җыры бик популяр бит инде. Җыр дигәннән ни өчен җыр дигән ул үзе ул нинди шигъриятне ул үзенең шигъриятенә карата әйткән инде иң беренче нәүбәттә әлбәттә теге җиңел укыла торган Менә без башта әйттек бит әңгәмәбезнең башында. Ул менә Атнабайлар, алар ниләр, шул ук э, Марат Кәримовлар, Рафаэль Сафиннар, э, Уфа ягы шагыйрьләренең үзенчәлекле бер ни ул, үзенчәлеге бер. Менә шушы теге ниндидер бер э, аның Укыганда нәрсә әйтергә тели бу чагыштыру белән дип утырасы юк. Ул э, җыр кебек синең күңелеңә килеп керә. Менә мисал аның бер шигыре бар иде, мин аны бик бик теге төгәл хәтерләмим, ләкин абыйлардан калган бишмәт кидек без, абыйлардан калган чалбар кидек без. Менә шундыйрак рәвештә бар валды, ләкин абыйлардан калган ярны сөймәдек. Менә шундый ах- концовкасы шундыйрак ахыры. Шулай Менә да- ахырда Әй, әй, бер эстрад- иң эстрад- иң дә фикер. Эстрадность, эстрадность инде бу Әйе, эшчесе. менә шундый җил белән бара-бара да, и шулай итеп, менә шулай көтелмәенчә, көтелмәенчә шундыйрак рухта бетерә инде.